y ffermwyr ifanc Tears Cross. Ar y funud dwi'n gweithio gartre ar y fferm. Es i ysgol Glan Cleddau yn Hwlffordd ac wedyn es i lan eitha pell o Hwlffordd ond es i lan i ysgol y Preseli yn Crymych. Ar y funud dwi'n byw gytre gyda mam, dad a fy tri brawd. Mae fy tri brawd a fi yn siarad Cymraeg a mae dad o Sir Gâr so mae fe'n siarad Cymraeg ond mae mam yn dod o Aberdâi Gleddau felly mae hi'n siarad Saesneg yn unig. Dechreuais i Clwb Ffermwyr Ifanc Tears Cross nôl yn 2013, dechreuais i jyst bod yn ein aelod normal ac ar ôl blwyddyn o'n i'n joio fe shwt gymint nes i deseidio fod yn ysgrifennydd y clwb. Y blwyddyn diwetha fi di bod yn ysgrifennydd y clwb ac nawr o'n i'n joio hwnna shwt gymint, fi'n cadeirydd y clwb. Yym, dwi'n... ma' ma' Clwb Ffermydd Ifanc Tears Cross wedi newid bywyd fi shwt gymint yy gallai byth meddwl beth ma' bydd bywyd fi fel cyn 'ny. Pan nes i gorffen Ysgol y Preseli o'n i ddim yn meddwl bydden i'n clywed lot o Cymraeg lawr fan hyn yn Hwlffordd, ond fi wir wedi gael sioc shwt gyment o pobl sydd yn siarad Cymraeg, rhieni, aelodau newydd. Mae lot o pobl yn gallu siarad, neu o leia maen nhw'n gweud bod e'n nhw'n deall y Cymraeg oherwydd bod rhieni nhw'n siarad Cymraeg, ac mae wir yn neis ch'od gallu siarad y iaith lawr fan hyn heb poeni am yym po- pobl yn meddwl b- beth mae'r boi ma'n siarad Cymraeg lawr fan hyn yn Hwlffordd. Mae fe mae fe'n neis gael yym rhywle wel rhywle ni'n gallu siarad Cymraeg rili. Mae hyrwyddo'r iaith Cymraeg lawr fan hyn yn Tears Cross wedi bod yn anodd, ond gyda cefnogaeth rhai o'n aelodau, ni wedi ceisio yym wneud rhai o yy cystadlaethau yn y Gymraeg. Nathon ni yym yy cystadleuaeth This Is Your Life yn Arbeth nôl yn mis Ebrill, a c- dathon ni ail ynddo fe, na- na- nath fi a aelod arall wneud sgets bach yn Cymraeg, ac nathon ni sypreiso pawb gyda dod o'r cr- yy dod o'r clwb Saesneg a gyda dod mas â geiriau Cymraeg. Yym, dwi wedi bod ar sioe Ifan Evans ar Radio Dau nos Fawrth, o'n i'n siarad am y clwb Tears Cross, yym, eto, o'n i'n gweud wrtho fe bod Tears Cross yn ardal Saesneg, ac wedd e'n sioc, wedd sioc fawr da fe, a so, shwt cyn lleied o aelodau sy'n actually siarad Cymraeg fan hyn.
Wel, Ionwy Thorne ydw i, a dwi'n un o arweinyddion clwb TS Cross ers rhyw bymtheg mlynedd bellach. Wel, dw i'n dod ar draws Aled bron bob nos Fawrth. Er mai dim ond rhyw ddwy flynedd, rhywbeth dros dwy flynedd, mae Aled wedi bod yn aelod, mae e'n aelod brwdfrydig tu hwnt. Sdim byd mae Aled yn gwrthod wneud, p'un a yw e'n lleol, yn sirol neu'n genedlaethol, a mae e wedi bod mewn nifer o gystadlaethau a yym gwahanol bethe yn genedlaethol hefyd. Mae e 'di bod yn ysgrifennydd y clwb, er bod e ddim ddim wedi bod 'ma am hir iawn, ac yn ysgrifennydd cydwybodol iawn, ac eleni mae e 'di fodlon cymryd y swydd o fod yn gadeirydd achos o'dd neb yn fodlon 'neud e. Dyw e ddim wedi bod yn is gadeirydd, mae wedi mynd i'r i'r sedd dwyma yma uh, ar unwaith ac yn barod iawn i wneud y cyfan ac yn wneud y, wel, mae popeth yn cael ei wneud yn iawn. Fel ysgrifennydd, oedd popeth yn ei le, a lle i bopeth, oedd, oedd, oedd trefen ag e. Mae fachgen neis, mae'n mae barod iawn i helpu pawb neu roi reid i rwy'n i rywle, Mae e'n boblogydd tu hwnt. Mae e'n hoffi mynd i ffwrdd i unrhyw beth sy 'mlan, felly bydd y clwb yn mynd i weld clwb fyddwn nhw mewn rhyw ardal arall yng Nghymru, fuon nhw yn Castell-nedd nawr sy'n lot dwyt i ni, pwy oedd gynta'n mynd o'n Aled. Mae e'n mynd nawr i'r cyfarfod blynyddol Cymru, Ffermwyr Ifainc yn Aberystwyth mewn rhyw dair wythnos. Ac yn mynd i enjoio dwi'n siŵr. Ond dyna'r math o berson yw e, mae e mor barod. Dwi'm yn meddwl bod e byth yn colli yym cyfarfod sirol. Mae e ym mhob un o nhw, mae hynny'n sbort gan bawb, bod Aled 'na ac mae e'n barod iawn i roi ei farn ar bopeth. O ran y Gymraeg, Mae e'n treio'i ore' i hybu'r iaith yn y clwb. Dyw 'i ddim yn rhwydd iawn mewn clwb fel Tears Cross achos 'yn ni yw ni yng ngwaelod y sir, ond ma' Aled yn trio do' mewn â'r Gymraeg i bopeth ac yn ni'n gobeithio cymryd rhan, ni wedi cymryd rhan mewn siarad cyhoeddus Cymraeg a ni'n gobeithio byddwn ni'n neud yn y dyfodol, yr Eisteddfod ac unrhyw beth arall le ma' 'na siawns. i siarad yn Gymraeg neu darllen yn y capel yn Gymraeg neu gweddïo yn Gymraeg. Mae Aled bob tro yn barod iawn i wneud hynny. Felly dwi'n teimlo bod Aled yn llawn he heddiannu unrhyw wobr o ran y Gymraeg sy'n dod ger ei phron.
Nia George ydw i a trefnydd Sir Caerffii Sir Benfro. Um, Wel, Aled Thomas, um, cymeriad a hanner. Yym fi'n credu mae fe 'di wneud argraff fawr ar pob un yn y sir um, gyda'i chwilfrydedd ar gywnt y mudiad a beth mae'r mudiad yn gynnig, ond hefyd yn ei glwb ei hunan, um, clwb sy'n falle fwy Saesnigedd, um, mae fe'n chwilio am y bobl Cymraeg a mae fe'n hybu'r Gymraeg a mae fe'n um, edrych ar ffyrdd o gael aelodau i gymryd rhan yn y Gymraeg hefyd. A mae ma mwy o aelodau da ni lawr nawr yn, yn ardal Tears Cross sydd yn gallu medru i'r Gymraeg de. A gobeithio fyddwn ni'n gweld nhw nawr yn diwedd mis hydre yn yr Eisteddfod yn cystadlu. A fi'n credu bod dylanwad Aled yn fawr ar hynny. Felly, uh, Aled.
Yn y dyfodol, licen i gweld Tears Cross fel un o'r clybiau fwya Cymraeg yn Sir Benfro, ac fi'n gwybod gyda fi a rhai o aelodau eraill Cymraeg, gallen ni wir wneud gwahaniaeth i'r iaith Gymraeg yn y clwb.